Salut!
An häerzlech wëllkomm bei Luxplay! Hues du d'Nuecht rëm duerchgemaach, oder wéi? Oh, weess de, ech si wierklech um Enn. Mir haten elo leschtens d'LGX, mir si an enger Parallelwelt gelant. Da hat mer nach dat Gedeessems mat där Kassett, déi ech iwwregens nach ëmmer net erëmfonnt hunn. Wouer? Jo, ok, du hues Recht. Haut gi mer dat bësse méi relax un. Fannen ech gudd. Falls der virum Schlofegoen nach e klengen Adrenalinkick braucht, ass Wukong Black Myth genau dat richtegt. So, weess de wat eis Black Myth Wukong Review an d'Physical Copy vum Spill gemeinsam hunn? Nee, nee.
Déi hätte scho sollten am fucking August erauskommen. True story.
E puer Joer ass et elo schonn hier, datt den onbekannte chineseschen Entwécklerstudio Game Science d'Welt iwwerrascht hat mat Gameplay-Videos zu engem Third-Person-Kampfspill, un deem se schaffen. D'Spillfigur war kee geréngere wéi de legendären Afekinnek Sun Wukong aus der chinesescher Mythologie. an extrem schnell an dynamesch Gefechter géint fantastesch Géigner mat eenzegaartegen Designs goufe gewisen. Dat alles an impressionanter State-of-the-Art Grafik. Iwwert d'Jore si sporadesch weider Videodemos opgetaucht, déi engersäits fir vill Hype gesuergt hunn, mee och skeptesch betruecht goufen. Géif dat fäerdegt Spill, wann et bis endlech erauskënnt, wierklech esou ausgesinn a flësseg lafe wéi an deene Videoen? Leschten August war et dann endlech esouwäit an d'Spill koum ënnert dem Titel Black Myth: Wukong fir PC a PS5 eraus. Wann ee bedenkt, dat Wukong scho rekordverdächteg Verkafszuelen op Steam schreift, muss et wuel iergendeppes richteg man. Mee wat huet dat fäerdegt Wierk dann elo wierklech ze bidden? D'Geschicht spillt, wéi kéint et anescht sinn?

Dat een de Sun Wukong aus Journey to the West steiert, stëmmt allerdéngs nëmmen hallef. Tatsächlech setzt d'Story vum Spill Joerhonnerten no der berüümter chinesescher Fuebel un. De Wukong huet seng Plaz um himmleschen Haff verlooss, fir erëm en einfacht Liewen op sengem Bierg bei sengem Vollek ze féieren. Den Haff traut him wéinst senger turbulenter Vergaangenheet awer net a schéckt prompt déi komplett himmlesch Arméi, fir de Wukong onschiedlech ze man. Dee wiert sech gutt, mee ka schlussendlech net géint dës Iwwermuecht gewannen. Onstierflech wéi en ass, kann d'Arméi en zwar net ëmbréngen, mee späert dofir Deeler vun him an Artefakten, déi se iwwer ganz China verstreeën. Nodeems de Spiller also am Tutorial an de Genoss kënnt, den iwwermächtege Wukong steieren ze dierfen, geet dës Roll fir de Rescht vum Spill un en onopfällegen Af aus sengem Clan, deen d'Aufgab krut, duerch d'Welt ze reesen, fir d'Artefakten ze fannen an dem Wukong seng Essenz ze sammelen, fir sou zum Wukong Zwee Punkt Null ze ginn. Dësen Af gläicht dem Wukong zwar immens, mee huet emol kee Numm a gëtt just stompf den Auserwielte genannt. Och dem Wukong säi kämpferescht Kënnen, legendär Ausrüstung an Zauberei muss den Auserwielten éischt emol léieren a meeschteren, nodeems en d'Rees mat just engem Holzstab untrëtt. Am Laf vum Spill treffe mer natierlech allerlee al Gefäerten a virun allem Feinden, vum Wukong aus senger Rees no Westen. Leider hunn d'Entwéckler sech keng Gedanken doriwwer gemaach, datt vläit net jiddereen d'Geschicht vun Journey to the West kennt, a behandelt dat ganzt Spill iwwer Evenementer a Figuren aus där Geschicht als supposé connu a baut seng Geschicht op dem Roman op. Am Spillmenü fënnt een zwar Artikelen zu all Charakter a Géigner, déi een esou begéint, mee dës Anträg sinn éischter Anekdoten a Kuerzgeschichten a liwwere keen Iwwerbléck oder Kontext, sou datt de Spiller sech villes selwer zesummereime muss. Nach méi schued fannen ech, datt d'Entwéckler sech fir déi bequeem Optioun vum stomme Protagonist entscheet hunn. Den Auserwielte schwätzt net a verzitt och keng Minn, wat nach méi sauer opstéisst duerch de krasse Kontrast zum extrem gespréichege Wukong, dee gäre stëppelt a Saachen hannerfreet, Hee weist a sengem kuerzen Optrëtt am Tutorial méi Perséinlechkeet ewéi dee bal roboterhaften Auserwielten am ganze Rescht vum Spill. Et ass einfach schued ëm dat verschwente Potenzial. Wat fir interessant an ënnerhaltsam Diskussiounen eis Spillfigur hätt kënne féiere mat deene ville verréckte Figuren a Géigner. Sou weess een och ni, firwat den Auserwielte mécht, wat e mécht oder wat en denkt. Natierlech mécht et Sënn, datt säi Charakter sech vum Wukong sengem ënnerscheet, mee hei gouf wierklech déi langweilegst Alternativ gewielt. Am wichtegsten ass awer, wéi sech dat Ganzt schlussendlech spillt. Vergläicher mat anere Spiller bleiwen natierlech net aus, a wéi mëttlerweil gefillt alles, wou sech an der Third-Person-Perspektiv geklappt gëtt, gouf Wukong schnell mat Souls-likes verglach. Tatsächlech änelt d'Spill vum Gameplay hier Fir mech awer méi den neie God of War Spiller. Du hues liicht RPG Elementer mat enger Handvoll fräischaltbarer Waffen, Rüstungen, Accessoires an Upgrades, an en iwwerschaubare Moveset aus schnellen a schwéieren Ugrëffer, mat deene sech eng Handvoll Kombos maache loossen. Kleng Skilltrees erméigleche Move Upgrades neier ze léieren an natierlech d'Wäerter vum Auserwielten ze pushen. Och den Intro, deen direkt mat engem epege Bosskampf ufänkt, an déi vill impressionant Cutscenes, déi mat grafeschem Bombast punkten, erënnere kloer u God of War. Eng Pris Nioh ass ebenfalls dobäi. Am Kampf ka spontan tëscht dräi verschidden Haltunge geswitcht ginn, déi de schwéieren Ugrëff bestëmmen. Smash schléit am häertsten dran, mee du kanns wärend de méi luese Beweegungen ënnerbrach ginn. Thrust erlaabt schnell Attacken op méi grouss Distanz, mee d'Spillfigur ass do wärend stationär a kann net ëmmer direkt op géigneresch Attacke reagéieren.

Hau déi Leit hol! Aua! Voll op d'Aan! A bei der Pole-Haltung stellt den Auserwielten sech op säin Stab a kann esou AOE-Ugrëffer evitéieren, fir dono selwer vun uewen op de Géigner erofzeschloen. Ausserdeem ka vun de meeschte Géigner-Typen Essenz gewonnen an equipéiert ginn, wouduerch eisen Af sech ganz kuerz an dee Géigner-Typ verwandelen an eng Attack vun em benotze kann. A Plaz vum genretypeschen, zäitlech limitéierte Supermodus kann den Auserwielten eng Handvoll Transformatioune fräischalten, wou en sech fir begrenzten Zäit an en bestëmmte besiegte Géigner verwandelt a sech wéi dës Figure spillt, komplett mat neiem Moveset an eegenem Liewensbalken. Méi eenzegaarteg sinn ausserdeem eng Rei Zauberspréch vum Wukong, déi eis Spillfigur am Laf vun der Geschicht meeschtert. Se sinn extrem mächteg a kënnen de Kampf ruckzuck zu eise Gonschten dréien, wéi zum Beispill Géigner spontan immobiliséieren, den eegene Kierper momentan versteenere loosse fir Attacken ofzewieren oder eng hallef Dosen Doppelgänger beschwören, déi all mateneen ugräifen. Dofir sinn d'Zauberen u limitéierte Mana gebonnen an hu meeschtens e laange Cooldown. Wéi ee sech géif erwaarden, kënnen Ausrüstung, Accessoiren a Géigner-Essenz zu all Moment am Menü gewiesselt ginn. Mee aus iergend engem Grond hunn d'Entwéckler decidéiert, datt een d'Zauberspréch just bei Schreinen, dësem Spill senger Bonfire-Versioun, wiessele kann. Verschidden Zaubere sinn esou universell praktesch an hëllefräich, datt een se ëmmer wëll dobäi hunn, wärend anerer just a bestëmmte Situatioune sënnvoll sinn. Leider ginn et méi Zauberspréch ewéi Ausrüstungsslots.

Eben esou respawnen all normal Géigner der Spillfigur, hir Beweegunge sinn duerch e Stamina-Balke limitéiert, a wéi schonn erkläert, ass d'Geschicht fir Net-Kenner vun Journey to the West genau esou onverständlech wéi dat krypteschst Souls-Spill. Black Myth kann och genau esou gnadenlos a frustréierend schwéier sinn, och wann een net fir d'Stierwe bestrooft gëtt. Wat mécht Wukong da fuerdernd? Majo, vum klenge Fousszaldot bis zu de fette Bossen, Ka bal all Géigner Kung Fu a schléit zimmlech schnell dran. Zemools Bosse kënne spéiderhi blëtzschnell Multi-Hit Combos lass loosse, mat staarkem Tracking a mat variabelem Timing tëschent all Hit. De Problem? Eventuell kënnen 3 bis 4 Treffer dem Auserwielte säi ganzt Liewen op Null bréngen, a Blocke gëtt et net. D'Projektiller kënne mam Stab ofgewiert ginn, mee soubal d'Fäischt fléien an d'Schwäerter geschwong ginn, ka just nach mat engem Zauber

Mee net nëmmen ass Wukong schéin unzekucken, et bitt och immens Variatioun u Géigner a Géigenden. Ech iwwerdreiwen net, wann ech soen, datt ëm déi 100 verschidde Bossen a Mini-Bossen op iech waarden, an dobäi bal net gefuddelt gëtt mat Fuerwpalett-Varianten an änlechen Tricken, fir de Spillëmfang kënschtlech opzeblosen.

Dobäi spillt all Kapitel an enger komplett anerer Géigend. Vun dichte Bëscher iwwer schnéibedeckte Bierger bis zu wüste Ruinen huet een um Schluss wierklech d'Gefill, eng Rees quer duerch ganz Ostasien hannert sech ze hunn. Den Ofschloss vun all Kapitel gëtt ausserdeem mat flott animéierte Kuerzgeschichten zu Figuren aus dem Wukong-Mythos belount. Ufanks geet et just Rideaus, mee méi spéit betrëtt de Spiller méi wäitleefeg, hallef oppe Géigenden, déi zum Erfuerschen aluede sollen. Hei muss ech allerdings kritiséieren, datt et keng Map gëtt, wat d'Orientéierung an de wäitleefege Géigenden immens schwéier mécht. War ech hei schonn? wäert de Spiller sech oft froen. Dat ass ëmsou méi frustrant, well an den oniwwersiichtleche Géigenden Upgrades an optional Bosse verstoppt si kënnen, déi een eigentlech net verpasse wëll. Och fir d'Spillwelt ofzegrenzen, hunn d'Entwéckler sech vun der onkreativster Säit gewisen. Schlauchlevelen sinn nach immersiv duerch Maueren oder Ofgrënn limitéiert, mee an oppenen Arealen stéisst eis Spillfigur einfach iergendwann op onsichtbar Maueren. Et gëtt och keen Indice, wéini e Wee bei verstoppten Items féiert a wéini just bei onsichtbar Ofgrenzungen. Ween also näischt verpasse wëll, wäert vill Zäit domat verbréngen, laanscht onsichtbar Maueren ze rennen. A vläit geet dat jo just mir als grumpy oldschool Gamer esou, mee mech huet och gestéiert, datt fir Release keng physesch Kopië vum Spill produzéiert goufen an et nëmmen digital am Store konnt kaaft ginn. Dat wier zäitlech net dra gewiescht, heescht et, mee fir Collectors-Editioune mat Figurine an anerem Schnickschnack war awer Zäit do. Ëmmerhi gouf elo confirméiert, datt d'Disk-Versioun am Dezember an d'Butteker kënnt. Mee genuch gemeckert, komme mer zum Fazit. Black Myth vu Kong huet seng Ecken a Kanten, zemools wat den Design vu senge méi oppene Levelen ugeet. Net grad alles, wat iwwer déi lescht Joren ugeteased gouf, konnt och genau sou realiséiert ginn, an de legendäre Wukong duerch e stommen Doppelgänger ze ersetzen, huet bestëmmt net just mech gestéiert. Mee dofir weess d'Spill awer och seng Stäerkte richteg auszespillen. Knackeg, fuerdernd Action, méi kreativ an ofwiesslungsräich wéi bal alles, wat et soss Aktuelles an deem Genre gëtt, An dat an engem extrem ëmfangräichen a schéine Package. Fir seng Sue kritt een hei definitiv méi wéi genuch Spill. Dank dem grousse Succès gouf och net just DLC confirméiert, mee eng Fortsetzung ass ebenfalls warscheinlech. D'Entwéckler behaapte jiddefalls, genuch Iddien a Material ze hunn, fir eng ganz Spillserie aus Black Myth ze maachen. An ech fir mäin Deel freeë mech schon op dat nächst Wierk vu GameScience.
Deen et owes méi gemittlech wëll hunn, fir deen ass ganz bestëmmt Legend of Zelda, Echoes of Wisdom genau dat Richtegt. Weess de, gemittlech, dat kléngt gutt, an ech mengen, ech Maache mir dat och elo sou lues gemittlech. Schlof gutt.
Nodeems Tears of the Kingdom lescht Joer erauskoum an d'Zelda-Fans sech gefrot hunn, dat heescht, ech hu mech dat gefrot, wat wëlle se elo als nächst erausbréngen, ma d'Äntwert krute mer dëst Joer am Juni mat Zelda, Echoes of Wisdom. Ee ganz neie Zelda an der Grafik vum Remake vu Link's Awakening, wat bei ville Leit ganz gutt ukomm ass. Mee hei hu se awer e klengen Twist mat erabruecht, hei spillt een net mat eisem bekannten Held am gringe Gewand, mee mam Zelda selwer. Mee d'Spill fänkt awer ganz typesch mam Link un, mir kämpfen eis duerch en Dungeon, sinn komplett ausgerüst an hunn voll Häerzer, domadder kréien se eis all Kéier. De Link begéint engem Géigner, deen eis zimmlech bekannt virkënnt, an direkt hu mer e klenge Bosskampf. Am Hannergrond gesi mer typesch, dass Zelda festgehale gëtt. De Link besiegt de Ganon, mee dann kënnt awer eppes Onerwaartes, Et entsteet ee Lach am Buedem, an der leschter Sekonn schéisst de Link op Zelda fir hatt ze befreien. Dat ass fir Zelda awer e bësse méi en ontypeschen. Ufank a lo si mer mam Zelda ënnerwee. Mat wat kämpft hatt? Wat war dee Rass, deen de Link verschlongen huet? Musse mir elo de Link retten? Oh jee! Mam Zelda maache mer eis dann ënnerwee fir bei d'Schlass an hatt erzielt sengem Papp, wat alles passéiert ass. An an direkt viru sengen Aen kënnt och hei erëm e Rise-Rass a verschléngt säi Papp a seng zwee Diener A kuerz drop gesäit just hatt, datt vun deenen dräi Doppelgänger aus dem donkele Lach kommen. Si behaapten, d'Zelda wär fir all déi Risse verantwortlech an soll agespaart ginn. Am Kerker begéine mer dem Tri. Hien erzielt eis, dass hien a seng Gefährten dem Zelda kënnen hëllefen, déi Risse zouzemaachen. Mee bevir mer eis op de Wee maache, kréie mer e Stab vun him, an dat ass, klassesch gesinn, eis Waff an dësem Spill. Dee Stab erstellt Echos beziéungsweis Doppelgänger vu Géigestänn, mee och vu Monsteren. An dat ass dem Zelda säi Wee ze kämpfen beziéungsweis am Spill virun ze kommen. Sou wéi een vu Zelda Spiller kennt, hu mer eng Haaptmissioun, déi gëtt eis op der Kaart ugewisen, wou mer mussen hin, Mee eis ass et fräi iwwerlooss, wat mer als éischt wëlle maachen. Fir d'éischt kënne mer entweeder an d'Gerudo-Bus oder bei d'Soras goen. Do musse mer fir d'éischt mol hinnen hëllefen, Konflikter léisen oder eng Léisung fannen. Mat deenen éischten zwou Missioune gesi mer awer direkt plus minus, wéi d'Spill wäert opgebaut sinn. Mer kommen an engem bestëmmten Deel Unhëllefen dem Vollek oder mir mussen eng Léisung fannen, wéi mir un de Rass kommen, wéi mir de Rass zoumaachen. Mam Hëllef vum Tri kënne mer an déi Risse eragoen a wa mer bis dra sinn, da befanne mer eis in der Welt des Nichts. Hei hu mer dann och zwee verschidden Typen u Risse. Bei deene klenge musse mer dräi oder fënnef Plaze vum Tri seng Gefäerte fannen a mat deene kann hien de Rass zouman. Déi méi grouss Risse si meeschtens duergestallt wéi Dungeons bezéiungsweis Tempelen, wou mer musse géint ee Miniboss an dann herno géint een Haaptboss kämpfen. Hei schléit sech Zelda och duerch mat sengen Doppelgänger. Meeschtens steet een entweeder niewenrun a kuckt dem ganze Kampf no, mee wann et ganz intensiv gëtt, muss een awer Oppassen, fir dem Géigner aus dem Wee ze goen, dass een net getraff gëtt. Och wann de Géigner den Doppelgänger uviséiert huet, muss een heiansdo oppassen. An am Groussen a Ganzen ass hatt och den Haaptkampfprinzip. D'Zelda besiegt d'Monsteren a mat sengem Stab kann hatt Doppelgänger vun deenen Monsteren erschafen. An dann hëlt een ëmmer méi staark Monsteren fir déi nächst Kämpf. Mee et kann een net onendlech staark Monsteren an ee Kampf schécken. Den Tri huet hannert sech sou kleng Dräiecker fléien, an déi stellen duer wivill Doppelgänger dass ee kann erschafen. Huet den Tri just 3 Dräiecker, da kann ee just 3 kleng Echos erschafen, ee klengen an ee mëttleren, oder just ee groussen. Dat heescht do ginn et awer Reegelen, dass een net kann iwwerdreiwe mat de Géigner. Wat mir awer méi där Risse zoumaachen, wat den Tri méi staark gëtt, méi en héije Level kritt an och méi Dräiecker oder et verbraucht ee manner Dräiecker fir Doppelgänger ze erschafen. A wéi ech virdrun vun engem Haaptkampfprinzip geschwat hunn, gëtt et awer och nach e klenge Bonus, Mir kënnen eis fir eng kuerz Zäit an de Link verwandelen an doduerch seng Waffe benotzen. Déi muss een awer natierlech fir d'éischt erkämpfen bei de Minibossen, mee soubal een se huet, kann ee gewëssen Tri-Kristalle sammelen, dat si sou kleng blo Küben, a se beim Impa sengem Brudder verbessere loossen. An jo. Hei gi mer gewuer, dass d'Impa ee Brudder huet. Dat ass et souwäit och zu der Story an zum Kampfprinzip, mee et wär kee Zelda, wa mer net nach bestëmmte Bonussen hätten. Bei Breath of the Wild and Tears of the Kingdom hu mer gesinn, dass de Link sech ka mat Zutate kachen, mee hei ass et ähnlech, just dass mer net kachen, mee vun engem Deko kënne mer Smoothies maache loossen. Hei awer och ee klengen negative Punkt vu mir, pro Smoothie bezilt een mol fir d'éischt 10 Rubiner an et kann ee vun engem Smoothie net méi wéi een beienee bestellen. Sou muss een mam Deko schwätzen, Zutaten auswielen, hie mécht engem se an dat muss een ëmmer an ëmmer an ëmmer erëm maachen. Dat heescht wann een 10 Smoothie wëll, muss een dat 10 mol maachen. Kajé elo net mega vill Zäit, mee et nervt an et muss ee seng Smoothies einfach opfëllen. Smoothies sinn hei natierlech geduet fir d'Häerzer opzefëllen, fir bestëmmten Effekter, dat heescht mir brauchen se. Niewent den Tri-Kristallen an de bekannten Häerzdeeler wou ee sammele kann, kann een hei och eng Stempeljagd maachen. Där hutt richteg héieren, hei heescht et Stempelstatioune fannen a seng Stempelkaarten Vollstempele loossen. An déi Statioune fënnt ee wierklech iwwerall. Natierlech kritt ee pro Stempelkaart ëmmer eng Belounung a mir maachen de Stempelmann ganz frou, well mir och déi eenzeg Persoun sinn, wou u senger Stempeljagd wëll deelhuelen. Wat wär awer ee Zelda ouni d'Feen? Mat de Fläschen, déi een hei natierlech och fënnt, muss een déi kleng Feeën awer net méi fänken. Se fléie fräiwëlleg an hire klenge Prison a waarden drop, datt mer stierwen, fir eis erëm ze beliewen. Dat kennt een natierlech. Dann hu mer awer och eng grouss Fee an och bei hir kréie mer Upgrades an hatt nennt se Modetips.

wéi wann ee géing ee Rüstungsdeel uleeën, an domadder kritt ee verschidden Effekter, et kann ee méi laang tauchen, et fënnt ee méi Häerzer, et kann ee manner Schued ofkréien, iwwer Treibsand lafen an souguer méi héich sprangen. Se si wierklech praktesch a mat der Fee kënne mer bis zu 5 gläichzäiteg ausrüsten. An et ass wierklech derwäert déi Rubiner ze investéieren, well se hëllefen engem wierklech vill.

wéi Goma, Moblin, Exalfos, etc. D'Kaart kéint dem engen oder aneren och bekannt virkommen a vläit u Link's Awakening erënneren. Also beim Spillen ass mei wierklech erëm mäi Zelda Häerz opgaangen. Obwuel et ee fonkelneie Spillprinzip ass fir och mam Zelda ze spillen, war et awer immens nostalgesch fir mech. Grad ganz am Ufank kann ee mol e bësse frustréieren, wann een nach net esou staark Monsteren a senger Sammlung huet, Dem Link seng Energia leiste nach zimlech kleng ass etc. Während een iwwerall Rubiner fënnt, fënnt een Häerzer praktesch guer net, och wann ee bestëmmten Amuletter ausgerüst huet. Fir mech war et mengen ech deen éischte Zelda wou ech all Fläsche fonnt hunn an hat an deem heite Spill wahrscheinlech esouvill Rubiner wéi nach ni. Déi winzeg negativ Punkte si bal net derwäert fir driwwer ze meckeren. Zelda Echo of Wisdoms ass einfach rem ee gudden neien Zelda fir dës Franchise an ech hat einfach richteg Spaass ze spillen. Ech weess ech do ech soen dat zu all Zelda mee wat soll ech der soen wa se wierklech gutt sinn. Zelda Fangirl. Mat.
Sou, dat wier et rem fir dëse Mount. Ech wënschen iech nach gutt Gaming-Owenter fir den Enn vum Joer an dann nach eng erhuelsam Nuecht. Ciao.
So, weess de wat Black Myth vu Kong, nee falsch, fuck. Ween et méi gemittlech wëll hu virum Schlofe goen, fir deen ass vläicht Legend of Zelda Oh fuck. Wéi heescht et? Echoes of Wisdom? Fucks of Wisdom. Okay, an der Rei. Dat ass okay, ech hunn nach Schluppe fir dräi weider Takes. Jo, maan et. Ween et owes méi gemittlech wëll hunn, fir deen ass Legend of Zelda, Echoes of Wisdom oder eng Kopie Switch vläit genau dat Richtegt. Cheers. Dann ass eng hallef Sekonn drop, bass de sou, Aua, well da gëtt e laang.